Wɔ Sharp yɛ veteran a ɔwɔ LA, na ɔne medical insurance agents bi redi nkɔmmɔ efisɛ ohia sika ama ne yere Amy experimental cancer surgery. Nanso wannya mmoa biara. Wɔasan awo foforo a ɛwɔ sɛ wɔhwɛ abofra no. Opue abɔnten sɛ ɔrekɔ job interview, nanso sɛɛ na okohyia ne adoptive brother a yɛfrɛ no Denny, a ɔyɛ infamous bank robber. Wokɔɔ ne fie, na Denny kyerɛɛ no luxury cars a ɔne ne crew no awia, Dani ahu sɛ Wo ahia biribi nti na waba hɔ, na Wo nso agye tom. Dani ka kyerɛɛ no sɛ ɔde no bɛka adwuma bi a wɔbɛyɛ no saa da no ho. Aha nso, Cam Thompson ne ne partner a wɔyɛ paramedics ahu sɛ little girl bi a wɔfrɛ no Lindsay anya car crash, na wakɔhyɛ fence bi mu. Cam yɛɛ deɛ ɔbɛtumi biara de boaa no ma ɔfirii mu. Cam ne ne partner Scott kɔɔ lunch na Scott ka kyerɛɛ no sɛ abofra no ho bɛtɔ no, nanso Cam kaa sɛ ɔno ɔmfa ho efisɛ n'adwuma na ɔreyɛ. Wall akɔka da ne ho ma wɔrekɔ robe bank. Apolisifo mmienu, Zach ne Mark nso akɔ bank hɔ bi efisɛ Zach recrashe bank tellers no mu bi na na ɔpɛ sɛ ɔde no pue. Zach bisaa Danny a wayɛ ne ho bank manager teller no din, nanso ɔmaa no fake name. Zack kɔɔ window no ho sɛ ɔne no rekɔkasa, na ohuu ne real name, enti ɛma no hui sɛ biribi nkɔ yie. Ɛhɔ ara na Danny yii ne tuo, na ɔkaa sɛ Zack nyɛ dinn na wɔmfa deɛ wɔfa na wɔmfiri hɔ nkɔ. Mark nso boaa akorɔmfoɔ no members baako no truck, nanso na wɔnnim sɛ ɔka armed robbers no ho. Will ne Danny puee a wɔde Zack ayɛ hostage. Ntɔkwa siiɛ maa Danny nkurɔfoɔ no nyinaa wuwui. Zack yɛɛ n'adwene sɛ ɔne Danny de bɛyim nanso Woo shuutii Zack na wɔdwane gyaa no hɔ kɔɔɛ ɛma Mark bɛhuu no. Scott ne Cam nso, yɛfrɛɛ wɔn sɛ wɔmmɛboa. Wɔde Zack baa inside no, Danny fɔɔsee Scott sɛ wɔmpue na wɔmfa ne uniform no mma Woo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛwia ambulance no de akɔ. Danny tenaa akyiri na ɔde tuo kyerɛɛ Cam sɛ, wɔntu na wɔnkɔ, nanso na apolisifo no ablɔke kwan no. Nanso Cam tumi de wɔn firii hɔ bere a wɔhuu sɛ wɔretreati polisini Zach wɔ inside no. Wɔsan huu sɛ Scott kɔ unconscious, na ɛma ɛbɛdaa adi sɛ Roe ne Danny a wɔyɛ akorɔmfo no ahijacked ambulance no nti. Another enforcement officers ne FBI nso bɛkaa ho, na wɔdwene ɔkwan a wɔbɛfa so astɔpe wɔn. FBI agent no ka kyerɛɛ Enforcement Officer panyin a wɔfrɛ no Monroe sɛ onim sɛ Danny na ɛhyɛ akyiri, na ne papa criminal activities na ama ɔno nso asua saa. Dark wom no nti, Vole stopee ambulance no wɔ alley bi mu na wɔhuu sɛ polisifo rehwehwɛ wɔn. Cam yɛɛ n'adwene sɛ obesi adwane, nanso Danny kyee no na ɔsan de no bewuraa inside hɔ. Wɔfrɛɛ another criminal a wɔfrɛ no Castro sɛ wɔmprepare wɔn arrivals Na ɔsan frɛ Crying Boys bi a yɛfrɛ no Happy a na ɔne ne papa yɛ adwuma sɛ wɔmprepare kaa a ɛwɔ machine gun. Cam bɔɔ mmɔden biara sɛ ɔbɛma Za condition no ayɛ stable. Cam try sɛ ɔbɛ stop bleeding no nanso na ɔntumi nti ɔfrɛɛ ne ex boyfriend a ɔyɛ doctor na ɔno nso frɛɛ other surgeons na wɔn frɛɛ no video call guidee no. Ka niso tetee no na ɔyɛɛ sɛ ɔɔ freaky out Na ɛno maa wo ɛpɔnkyee no na ɔsan kolapsee. Monroe ɛɛ ɔdaa other polisfoɔ no sɛ ɔmo ngyina position mu bɛtumi ato sniper no na ɔmo ntwɛn sɛ ambulance no ɛbɛtwam wɔ hɔ. Car mu ɛhu snipers no na ɔka kyerɛɛ bɔ ɛne Danny. Apolisfoɔ no bi shootee ambulance no nanso ɔmo tumi fɛɛm. Danny ɛhu sɛ ɔmo nhia car biom nti ɔyɛɛ sɛ ɔbɛku no nanso wo ɛcalme no down nanso anyɛ yi. Car bɛhuu sɛ wo ɛyɛ veteran a w'awareɛ wo baako. Woo yere Amy frɛɛ no video call na ɔtwaa no ntorɔ sɛ ɔne nkorɔfoɔ bi reyɛ job interview. Ambulance no kɔduu LA downtown na Danny hyɛɛ aseɛ sɛ ɔreshuuti police helicopters no mu na Ron nso na na yɛretwi car no. Wɔtumi kɔduruu wɔn destination na Castro hyɛɛ aseɛ sɛ ɔrespray ambulance no. Monroe team no yɛɛ wɔn adwene sɛ wɔne akorɔmfoɔ no de bɛfee so nanso Roberts no de machine gun no bae na wɔshuutu kɔɔ policefoɔ no mu Ɛma wɔkum Monroe. Mark huu sɛ Roberto akyi asi no, na wɔstrageeɛ. Ɛno akyi, ɛmaa Roberto kuu ne ho, na Happy huu no wɔ news no mu. Will ne Danny kɔɔ Happy fie hɔ, na wɔde ambulance no ne kɔɔ hɔ, na wɔyɛɛ sɛ wɔde ne hyɛ a ɛwɔ sika no mu bɛma no. Nanso Happy kaa sɛ ɛwɔ sɛ ɔnya sika no mu bebree, na afei ɔkaa sɛ wɔngyae Cam ne Zach mma no. Will ne Danny huu sɛ adwemmɔne aba Happy tirim no, Ɔmo kum ɔno ne ne guys no nyinaa. Zack ɛde ne tuo no ɛmaa Cam just in case. Nanso Cam a ne yam hyehye no no ɛshootee hɔɔ accidentally. Danny yɛɛ n'adwene sɛ ɔde hɔɔ ɛbɛkɔɔ the nearest hospital nanso na apolisfoɔ atwa ne ho ahyia. Ɔmo ka kyerɛɛ Danny sɛ ɔnsɔre nda anaa ɔmo bɛ shoot no. Danny behui sɛ Cam na ɛshootee hɔɔ nti ɔde tuo sii ne so ɛde ne baa abɔnten efisɛ na onim sɛ ɔbɛwu dada. Ɔne no pue no ara na obi hwiw tii no wɔ n'akyi, na na ɛyɛ Wall. Wɔde Wall firii ambulance no mu bɛtoo ne nkyɛn, na wɔka kyerɛɛ no sɛ ɔyɛ sɔre, na owui. Ne yere Amy bae behuu ne kunu Wall. Cam yɛɛ deɛ obetumi biara de agye Wall. Ɔne Amy kasaeɛ no, ɔde heist no sika no bi too baby seat no so wɔ kaa no mu. Yɛkyee woo no yɛde no kɔɔ hospital eyi me hwɛɛ no wɔ window no mu ɔne ne baby no na woo nso wave ɔmo like and subscribe.